Pygamberimiz aýdypdyr, Eý, salym ýaşap ýören musulman, gowja etde gulak as. Ez-zina ýurisul fakra, zyna garyplyk getirýändir diýipdir. Şoňa mubtela bolan adam maly känmika diýmäň hiç wagtda. Ýeriň ýüzi altyn-gyzyl şoňka bolasyn. Şol adamyň özüniň ýüreginde aç-susuz şu gün ertir ölajak ýaly-da şol adam. Aý men ine aç ölerin ine men suwsuz ölerin diýip mydam dargyk kespädä şol adam. Şony pygambarymyz aýdýa, Azzina yurisul fakra. Zyna edýän adam we zenana mydam garypdyr diýe. Mydam hordur diýe. Mydam ýüregi gysyp aç ölajak ýanak bolup durandyr diýe. Adamyň malyny bibereket edýär we kän malymyka diýip hiç pikiriňizi harap edip ýörmäň. Şony pygamberimiz aýdypdyr, şol adam garyp diýipdir. Şoň ýüregine bir girip bolýan bolsa girip çyksaň, şo şuny ertir men ölerin diýip bärde şol adam açlykdan suwsuzlykdan. Maly kändir. Hesabynda pul kändir. Emma o zatlar gözüne görünmeýär bir perde örtülýär gözüne we kalbyna omul garyp diýip özüne buny ertir men ölýän diýip bärde şol adam. Adamyň jismini haraplaýan zat zyna. Adamyň ruhuny haraplaýan zat. Adamyň owadanlygyny aýyrýar. Adamyň ýüzüniň nuruny aýyrýar. Adamy ärhililikden aýyrýar. Ärhiligiň mähebbetinden aýyrýar. Adamy ene-atadan aýyrýar. Ene-atadan aýyrýar diýýänimiz, ene-atasynyň ýanynda ýaşap ýörendir. Şol adam Ene-atasyny öňçäki mähebbeti ýüreginde bir dädemdir şi diýip bir mähebbeti bar-da, emma şoňa mübtela bolanyndan soňram şoň galbyndan sypyrylýar-da şol adamyň. Aýal dogany, erkek dogany bar, şoň galbyndan sypyrylýar. Indi ýalandan aýal dogan, erkek dogan. Ol adamyň ýanynda aýal dogan, erkek doganyň manasy ýok. Dädäň manasy ýok. Ogul-gyzyň manasy ýok. Är hili ýalandan. Är hiliň oň ýanynda hiç manasy bolmaz. Zyna diýýärler, Hudaý Taala haram edipdir, ynsanyň külli atifi ahlaklaryny wujudyndan sypyryp aýyrýar-da. Hum-şum namazyndan aýyrýar, edebinden aýyrýar, asmanlara çykmadan aýyrýar, Hudaý-a! diýmeden aýyrýar. Eý, Rabbym, Alla! Diýmeden aýryýa. Ynsanyň mukaddesliginden aýryýa. Ynsan bir ewliýa bolmaly. Ynsan Alla diýip gözünden ýaş akdyryp biren bolmaly. O zatlardan-da aýryýa. Doganlyk, mähebbet, bereket, süýjülik. Şol adam bir kartun bar, kartun. Ýalandan bejerilýä. Kartun ýanak ýaşap bada. Eý jawan dost! Sen Hudaý üçin gulak as! Eý türkmen doganjygym! O gulak as! Sen salym oglan, gulak as! Bir topar ynsanlar bar, musulman kafir fark etmeýä, kafirlere aldanyp, bir topar himiýaýy dermanlardan istifada edip, hamana nämeden çürim, şo daruwlardan istifada etseň, bagyşlaň zynaň zereri ýok hamana.

Eger herçe başet muradet hori, Ze döwran besi jewre hari beri. Ýüregiňe näme düşenini etjek bolsaň, Dünýe heure kän horlar. Dünýe heure kän seni horlar. Toba etse näme, toba etmese näme, häzir o gürrüňe girmäň. Zererleriniň gürrüňi. Malyndan aýrandan soňram, Garyp edenden soňram, puly bar-da bolsa, ene-ata oňýanda mana ýok. Ärheleý ýalandan, oglan guşagy ýalandan, gyz oglanky süýji bolýa, üç-dört ýaşyndaky gyz oglan şoň gözünden aýrylýa-da dädesiniň. Aslan gyzyň mähebbeti şoň galbynda ýok-da. Hiç wagt ýok şol adamyň galbynda. Dogan ýalandan, ybadat oňýanda manasy ýok, il-gün manasy ýok. Şol adam defteri bar bolsa defterinde oturan ýerinde ýalandan otyr-da, fikri harap-da. Şol adam iş ýerinde ýalandan oty. Eger kesbi kary bolsa ýalandan kesp etýär şol adam. Eger şol adam şoňa müptela bolup ybadat etse ýalandan geçirýär şo. Şol adam ýatyp galanda hamany ukusy ýatýar-da, ýalandan ýatýar, garaňkylykda ýatýar-da şol adam. Ýatmaka-da garaňkylykda, uka gidenden soňram-da garaňkylykda. Oýananda-da garaňkylykda, oýanyp-da, ýüzi-gözüni ýuwup daşaryk çykanda-da garaňkylykda. Özi-de bilýä-ha, şol adamyň ruhy harap, jismi harap, garaňkylykda ýaşap-a, titiräp gezip-ä, ýöne äm-öm edip, daşardaky adamlara belli etmän ýüzüni ýuwup, ýa bir sabyn, şampu zat istifada edip, özüni salym kökezjek bolýa, emma gursagy, sinesi, wujudy titiräp gezip-ä şol adamlaň. Mutmain bol şu barada. Eý, musulman! Allahtagala şonuň üçin haram edipdir. Barmaň şoňa diýipdir. Alla ýüşrikne billah we la ýesrikne we la ýeznine. Zynak barmaň diýipdir. Titre diýip, darga diýip oklaýar adamy. Şol adam özüniň şizredigini bilýär, ýöne ah-uh edip, özüni belli etmän märekäniň içinde girse girer, emma şol adam Titräp gezipdir. Horlukja gezipdir pahyr. Äwwelin gün, äwwelin gün däl, äwwelin lähzeýiki şol adamyň fikrine gelýär, Aý, men şi işimi äpbereýin diýipdir, halwata baryp, Hudaý-a, meň günämi geç diýdi, şol adam zyndandan çykan ýaly keýp etdi-de. Şol adam şo gün behişde girdimikä diýer özüne. Şo gün jennete girdimikä diýer. Jany bilen, çyny bilen hokgasyz aýtsa, şo gün özüne behişde girdimikä diýer. Şo gün şoň döwrebindäki zynjyrla, şoň döwrebindäki hapaçylykla aýrylsa, öz gönener şol adam. E, behişde girapdyr-now diýer. Şo märekäni tutakany oklaşyjyrek gürrüňleň içine şu märekäni, men behişde girdim diýer.

Toba etmäni, aýby gürrüňli bir zat diýip özüni aldap, zynaga mübtela bolup dünýeden geçen adamlar, kyýamatda şolaň owratyndan bir hapa ys çykjak diýýär Pygamberimiz, jähennemiň içinde oda ýanyp duran adamlara şoň porsulyk zerer berer diýýär. Äh, bu näme şu oduň özi boljak, şu aňkyp duran zat gerekgädi diýip, hemme kişi biljek diýýärdi, şu zyna eden adamlaň we zenanlaň owratyndan çykýan porsulyk diýip. Pygamberimiziň aýdan kefişi. Hom, şu zamana gel, eý jawan dos! Eý musulman, eý Allah diýen arassa oglan! Dünýe şu mahal bolup durşy hemme zemine amada. Adam haram iş etjek bolsa hiç bir many i ýok. Guşyň içinde bar. Guşyny alyp-da giribermeli. Mahbarlygyň içine, internetleň içine näme gözlejek bolsaň, Bir musulman, bir ynsan, bir jowan oglany tährik edip duran zat, ygtyýarynda. Gaça gaç, ol öýden ol öýe bukunyp ýörmeli däl. On bäş, ýigrimi, otuz ýyl mundan ozal kyýat. Her kim öz elinde. O hem bir wagtda, men Hudaý üçin açyk saňa gowy ýol aýdyp bereýin. Bir wagtda giriftar bolyp barýaň, allanyp barýaň. Näme etmeli şonda? Sen bir jowan oglan. Giriftar bolup barýaň. Myzahymyň ma tarap düşünmeýär bi keplere. Iki zada gaýym bol. Biri Allany ýatdan çykarma. Ýaradan kadyr Allah seni ýaradan we saňa eziz we mihriban we saňa el aýak göz gulak we gudrat beren Allah hazyr we nazyr. Allah seni görüp dur. Allah Taala seni görüp otyr. Şony ýatdan çykarma.

Seni titredip bir karton ýaly etjek ozal demir ýanak mert musulmandyň indi tykyrdap duran bir desmal ýanak ejiz bir zat boljagyňy pikir et seň howaňy gaçyrar seni şo zatdan alyp galar muň adyna näme diýäle bir lähze pikir etmek ýetmiş ýyl ybadatdan gowy diýäller şe.

Sen şu zady eltmer hiç wagtda. Bir lähze fikr etmek ýetmiş ýyldan gowy diýerler şuda. Ýetmiş ýyl ybadatdan gowudyr diýerler şu bir lähze fikr etmekde. Bir agybetin fikr et, agybat diýänim ho öleňden soňram däl ha. Kyýamat, gabyr däl. Şondan bäş dagyga soňrasy, on dagyga soňrasy. Ölinçäň şoň süýjüligi seni gögermäni gezmejegä bir belli bir zat be. Dagaýygy geçjek, emmä şoň yzy näme bolmaly? Hiççi. Meger kän oglanlar bir topar kän diýmäýin, bir topar az-da bolsa aýdmyýärlermi? Jowan wagtynda puly känitdi, maly känitdi. Kän erki oglanlardan çürim ýa zenanlardan çürim bir topar harç etdiler. Emmä indi puly ýok, hiç kim ony inänak. Hiç kim oň bilen işi ýok. Hemme harç edenleri, hemme zähmetleri hiç boldy. Indi hiç kim ony inänak ýaňky adamy. Şol adamlar şoňa haýyr-doga edermikän pul harç etdi diýip? Haýyr-doga sögýändir-le, länet aýdýandyr-le. Häzir ölmäkä-ha. A ýaşyl adam ki, ol-a kän pul harç edipdir şo hapa zatdan çürim. Ölenden soňram haýyr-doga ederlem şoňa? Haýyr-doga sögýändir-le, länet aýdýandyr-le. Şu taýyn bir pikir et-de gör, Akybaty pikir etmek diýerler şoňa. Yzynyň hiçligini pikir etmek diýerler. Yzynyň puşdugyny pikir etmek diýerler şoň adyna. Eý, musulman! Eý, jowan dost! Hakykat, hakyl, iman, nur, maňyz we gönenme gürrüň şu ygtyýaryňda goýlan gürrüňler. Gadyryny bil utarsyň, gönenersiň. Pikriň harap bolup, aklyň çaşan wagtynda Allany zikr et. We şeýtan seni aldap, Aý, Hudaý Kerimdir, Hudaý Rahimdir diýdi, agybetyny pikir et. Şuň yzy hiç. Şuň bir sagatdan soň yzy puç. Yzynyň peýdasy ýok. Haraplap barýar. Adamy bibereket etýär, ökündirýär, narahat etýär. Oglan-uşakdan, ene-atadan, Kurandan, namazdan, ybadatdan, hemme zatdan goýýarlygyny pikir et. Adamy nurdan doly eder. Üstüňe ferişde ýagar. Üstüňe nur ýagar.